Ndokwazisai mose ah, muzita raJesu. Toda kutenda Mwari nekusanganiswa zvakare panguva yekudzidza eh, pamusoro penyaya zhinji dziri muBhaibheri. Asi nhasi tiri kudzidza pamusoro penyaya eh, inozikanwa nevakawanda kumasavata kana kuti kumaadventist eh, inonzi three angels messages eh, three angels messages imessage kana kuti ishoko eh, riri kuuya pasi rese kunoudza vanhu vanogara panyika kuti vaprepare for the second coming of christ saka nhasi tida kudzidza pamusoro penyaya iyi tichibva kuna revelation chapter 14 eh, kubva pavhesi ya6 kusvika vhesi ya12 ndo pane nyaya ye three angels messages sandichamboverenga mavhesi acho taverenga mavhesi then todzidza kubva munyaya iyi kuti mwari ari kuti kudii panguva yedu then i saw revelation chapter 40 verse 6 then i saw another angel flying directly overhead

yatiri kuwana kubva kuna zvakarozarurwa chapter 14 uh, from verse 6 to 12 eh, iri kudana vanhu vose vanogara panyika kuti vanamate mwari vamutye uyezve vamurumbidze nekuti nguva yake kutonga yasvika saka verse 6 iri kuti ndakaona umwe mutumwa achibhururukana pakati pedenga ane ivhangeri isingaperi eh, kuti aiparidzire vose vanogara panyika saka imeseji iri kuuya iri kufanira kuparidzirwa kune vanhu vose vari kugara panyika panapa beiti muzimbabwe kusouth africa eh, kuuk kuasia kunana iraq america all the countries in the world vanhu vose vari kufanira kunzwa message iyi because tiri kuona kuti imessage its a global message and its a message that is calling eh, vanhu vanogara panyika kuti vatene kana kuti vatendeukire kuvhangeri razvokwadi riri kunzi vhangeri risingaperi saka meseji iyi imeseji yedu imeseji yavanhu vose vanogara panyika thats why taita interest yekuti tidzidze pamusoro payo nemhaka yekuti imeseji iri kufanira kuenda kumarudzi ose kuvanhu vose nendimi dzose meseji iyi iri kudanira vanhu kuti vaparidze ivhangeri isingaperi e, vamwe vanogona kubvunza kuti ah, saka mavhangeri anga tiri kunzwa kumashure kwese uku akasiyana here nevhangeri kudanirwa vanhu kuti vaparidze panguva iyi iri kudanwa nengirozi kuti vanhu vose vanogara panyika vaparidze izvokwadi kuti e, message iyi its a distinct message imeseji yakasiyana nemamessages ari kumhanya mukati menyika achienda kumarudzi ose zvakare achinyengera vanhu but meseji iyi imeseji yekudzokedzesa vanhu kuti vanyatsoziva kunamata kumazuva ekupedzesera takamirira jesu saka tichadzidza pamusoro penyaya iyi zvakadzama maminetsi mashoma anotevera muchaona kuti immediately tapedza kupiwa three angels messages iyi kubva muvhesi ya6 kusvika vhesi ya12 tikamhanya pavhesi ya14 tinoona Pachinzi panapa, then I looked and behold a white cloud, and seated on the cloud one like a son of man, with a golden crown on his head and a sharp sickle in his hand. Zvakutoreva izvo kuti message kana kuti the three angels messages iri kuparidzwa immediately before the second coming of Christ. Kana kuti ndoichaleader to the second coming of Christ, kana ndoichatungamira vanhu kuti vazogashira Jesu achiuya. Saka it's a message eh, iri very important to our time nemhaka yekuti imeseji iri kutiratidza zvatiri kufanira kuva before christ comes saka haisi meseji yatingaignora haisi meseji yatingasiya imeseji yekuti vanhu vose vari panyika vanozviti vanonamata vanofanira kunzwa saka meseji is very important because imeseji iri kuleader to the second coming of christ saka verse 15 inotaura ite and another angel came out of the temple calling with a loud voice to him who sat on the cloud put in your siku and reap for the hour to reap has come for the harvest of the earth is fully ripe sa tiri kuona zvakare kuti message iyi yapedza kuparidzwa iri kutinongedzera kuya kwajesu but pairi kutinongedzera kuya kwajesu iri kubva yatiratidza muvhesi ya15 kuti message iyi kana kuti three angels messages ndoichaibvisa goho repanyika kana kuti ndoichasimbisa vanhu ichasvitsa vanhu pachikwekwenhero chavanotarisirwa namwari kuti vagoponeswa vabve panyika ino saka imeseji iri important eh, to our time isusu vanhu vari kurarama kumazuva ekupedzisira yatofanira kuona togoverenga togoiisa mukati mehana dzedu tigoirarama nemhaka yekuti imeseji iri kufanira kutiibvisa tisangane namuponesi achiuya saka meseji iyi zviri pachena kuti imeseji iri kuuya immediately before the second coming of christ saka haisi meseji yenguva yajesu e, jesu achiri kufamba panyika ino haisi meseji yepanguva yemaapostols haisi meseji even yekumadark ages imeseji yevanhu vari kurarama e, just before christ comes saka da kuti tidzidze mwari kudenga atibatsire panyaya iyi zvakadzama zvakadzika saka muchaona kuti eh, pane mapoints andanyora pamusoro pelesson iyi yekuti the location of the message kuti message yacho yakaloketwa papi chaipo chaipo imessage iyi iri kufanira kunge ichiadresa vanhu venguva ipi saka pana patanyura ndikati its preached before the second coming of jesus because immediately after the preaching of this message we see the earth being ripped saka tikuona kuti meseji iyi ikangosvika kuvanhu vose kumarudzi ose ipapo tiri kuona kuguma kuchisvika saka inongofanana namatthew 24 vhesi ya 14 inoti ivhangeri iyi yeushe ichaparidzwa kumarudzi ose ipapo kuguma kuchasvika saka imeseji especially yefirst angels message imeseji iri kufanirwa kuparidzwa pasi rose then iyo yaparidzwa zvikanzi inokweva kuguma kana kuti inoshura magumo eh, enyika e, ino saka vhesi 14 na17 yatibuditsira pachena kuti mushure mekuparidzwa kwevhangeri iri zvikanzi ndakatarira ndikaona mumwe akafanana nomwanakomana womunhu akagara pagore jena zvikanzi ane korona zvikanzi ndikaona mumwe mutumwa vhesi ya15 Akavuya akati, tumai jeko renyu mucheke nokuti nguva yekuita senai yokucheka yasvika nekuti goho renyika raita sei raibva. Saka imeseji iri kuvuya right before the second coming of Jesus Christ. Then imwe point yandanyora ipapo ndeyekuti it is the last message of hope to the world before Christ comes. It's a message iri kupa vanhu tariro mukati menyika isisina tariro but tariro yavari kupiwa itariro yekuzodzikinurwa kana jesu achiita senai achiuya saka this is the last appeal eh, yamwari ya to perishing humanity mwari ari kutaura nevanhu kokupedzesera kumazuva ekupedzesera through the three angels messages saka mwari ari kutaura nevanhu vari kurarama munyika mazuva ekupedzisira achi pleader with the perishing humanity kuti come to me and worship me unlike kunamata vose eh, kana kuti zvose zvisiri mwari saka mwari dai atibatsira atiitira zvakanaka taziva kuti this message is the core of the gospel is the core of the bible yekuti vanhu vanofanira kunge vachiiziva kumazuva ekupedzisera eh, imwe point yandanyora ndeyekuti It is a differentiating message to what is being preached in the world. Verse 6 ikuti ndakaona mutumwa achibhururuka napakati pedenga ane evhangeri isingaperi zvoreva izvo kuti kune mamwe mavhangeri aripo saka this message imessage iri kupatsanura nyika into two yoisa vanhu vanoterera mwari nevanhu vasingatereri mwari saka imessage inotsemura nyika napakati yodifferentiator between Good and Evil and Other Gospels and the Everlasting Gospel. Saka kupatsanisa mavhangeri nevhangeri. Saka iri zvanzi ivhangeri risingaperi. Saka izvozvo it means it's a differentiating message inoita kuti yotsemura nyika eh, into two koita rumwe rutivi rwukuku then vanoteerera message inobva kuna Mwari woteerera vhangeri isingaperi then galatians chapter 1 verse 6 inotaura pamusoro penyaya yemavhangeri paul anonyora achiti izvo i am astonished galatians chapter 1 verse 6 i am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of christ and are turning to a different gospel Verse 7 yobva yati not that there is another one but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Jesus Christ. Saka hanapo panapo zvandoshamiswa zvikuru kana mukakurumidza kukadai kushandukira uyo wakakudanai munyasha dzashe wedu Jesu Kristu kuti mutsaukire kune imwe evhangeri. Verse 7 anobva ati isati iri imwe hayo nokuti hakuna imwe. Paul kuti amwe ati kuti kune mamwe magospel ari kuuya zviunapo haasi magospel anoendera mberi zvikanzi asi kuti varipo pakati penyu vanokukanganisai pane dzimwe meseji dzatei tichiti ano gospel rake uyu hamwambonzwa gospel ranhingi here bhaibheri kuti hakuna rimwe hakuna gospel ranhingi hakuna gospel rapasta nhingi hakuna gospel raprofeti nhingi kune gospel rakristu zvikanzi kana aamwe magospel zvikanzi haasi amwe asi kuti va, pane vanhu vari kuita senhai vari kukanganisai saka atoti mamwe magospel kukanganiswa ndozvekutaura paul panapa anotoendera mberi achiti izvo muvhesi ya8 kana ngirozi ikabva kudenga ikakuparidzira evhangeri inopesana neevhangeri rakristu zvikanzi ngaiyo yakatukwa zvanzi kana isusu Kana mumwewo akauya, kana ngirozi ikabva kudenga ikaparidza evhangeri inopesana nevhangeri yaKristu, zvikanzi munhu iyeye ngaave akatukwa. Vhesi 10 yaGalatians chapter 1 vhesi 10 anobva ati izvo, ko ndinotsvaka kufadza vanhu here ini kana Mwari? kana kuedza kufadza vanhu zvanzi dai ndaitsvaka kufadza vanhu andaisaiva uh, muranda wakristu saka po ari kuti izvo gospel rangu its not many pleasing gospel its a gospel that is preached to the whole world to save humanity from sin ivhangeri kuparidzwa pasi rose kuti vanhu vabviswe muchitema vasvike mukururama harisi vhangeri rokunakidza vanhu saka po paari kuti Ndiri kushamisika kuti muri kukasika mobva maenda kune imwe vhangeri zvikanzi yacho handi kuti imwe vhangeri ndatoshaisha harisi vara rakanaka nekuti hakuna imwe yamuri kuti imwe yacho kukanganiswa nemhaka yekuti imwe yacho zvainoita inofadza vanhu haidanire vanhu kuita sei nhai kukuponeswa saka vhangeri yeushe kana kuti this everlasting gospel yekutaurwa nefirst angels message ivhangeri risiri rekufadza vanhu imeseji iri kufanira kutaurwa kunyika yose pasi rose kuti vanhu vabve muchitema vasvike pakuponeswa nenyasha dzajesu ndakutenda saka chataura mamwe mapoinzi andanyora pamusoro pethe content of the message kuti meseji yacho imbori nei the three angels meseji yacho yakatakura chii mukati mayo chokutanga muvhesi ya7 tanzwa pachinzi fear god kuti ityai mwari eh, chepiri zvikanzi give him glory zvikanzi murumbidzei chetatu zvikanzi the hour of his judgment is come kana kuti nguva yekutonga kwake yasvika chechina kana kuti chechi4 Worship him, zvikanzi munamatei iye akasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Saka it's a call iri kuitwa kune vanhu vanogara panyika. Saka content yemeseji, chekutanga fear God, chepiri give him glory, chetatu uh, the hour of his judgment is come. Chechina zvikanzi namatai iye akasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Chechi 5 zvikanzi fallen is Babylon kana kuti the fall of Babylon kuti Babylon rawa. Saka chikuisa Babylon inyaya yekuti three angels messages yaparidzwa vanhu vakaramba three angels messages then pavanoramba Babylon rinenge radona saka chimwe eh, chiripo mapa message chechi 6 zvikanzi the wine of babylon chadzidza nezvazvo imwe nguva tikazviona zvandikulista apa izvi kuti message yacho ine chii zvikanzi worshipping the beast his image and mark imwe point yo kuti ndo content yemessage yethree angels message then patience of the saints kutsungirira kwaatsvene then eh, number nine keeping the commandments of god kuchengeta murayiro yamwari then number 10 the faith of jesus christ kutenda kwajesu then lastly the second coming of jesus christ saka ndiwo meseji iyi iri kufanira kuenda kunyika kuti vanhu vadzidziswe vanhu vanofanira kudzidziswa pamusoro pekutya mwari vanhu vanofanira kudzidziswa pamusoro pekurumbidza mwari kana kuti kumupa glory eh, vara rechishona iro riri kuti kurumbidza zvoita kunge kurumbidza muchiimba aa uh -uh tichazoidzidza kuti kuita to give glory is to reflect the character of god saka vanhu vari panyika vari kudana kuti vatye mwari vobva vabuditsa zviri mwari do give him glory then vanofanira kuziviswa futi kuti nguva yekutonga kwamwari yasvika then vanofanira kuziviswa zvakare kuti vanofanira kunamata mwari iye akasika denga nenyika negungwa nematsime emvura vanhu vanofanira kudzidziswa zvakare pamusoro pekudonha kwebhabhironi vanhu vanofanira kudzidziswa pamusoro pewaini yebhabhironi vanhu vanofanira kudzidziswa pamusoro pe worshipping the beast kana kunamata chikara mufananidzo wacho nemark of the beast vanhu vanofanira kudzidziswa zvakare the patience of the saints kana kuti kutsungirira kwavatsvene kumazuva ekupedzisera vanhu vanofanira kudzidziswa pamusoro pekuchengeta murayiro wamwari vanhu vanofanira kudzidziswa pamusoro pekutenda muna jesu kana kuti kutenda kwajesu vanhu vanofanira kudzidziswa kuti vaita zvose izvi there is a second coming of jesus christ saka meseji iyi ndo meseji yenguva yedu ine zvinhu 11 zvandalista apa saka iwewe kana uchiparidza manje iwewe neni tikaparidza ratinge tichiti vhangeri redu risina zvinhu izvi kana zvisingakavhi zvinhu 11 zvandataura izvi then its something else apa ndipo pane meseji yeadventism kana kuti shoko rengirozi nhatu rinoparidzwa nemasavata shoko rengirozi nhatu rinotenderera panyaya dzatataura pazvinhu 11 izvi anything outside of that its questionable because iyi ndo message yakaita kuti the advent movement isimuke inoparidza kunyika yose vanhu vakaona kuti iyi imeseji yazvokwadi saka kuparidza kwedu kwose mukati menyika pese patinge tatumwa kana kuti patinge tazvituma kunoparidza kwacho ngati evaluate meseji yedu kuti iri kukwana here mu3 angels messages otherwise tinokwanisa kunge tichifungiza tikushandira mwari is tichirovera bhora musango message yedu is specific we've got a distinct seventh day adventist message yatofanira kuparidza kunyika kuti nyika iponeswe this message haasi masavadha vakaiisa ndofunga tazviona tose ndaverenga zvandanyora izvi 11 ndazvibvisa pamavhesi kubva chapter 14 yarevelation verse 6 to 12 haisi message yemasavadha imeseji yamwari yaari kudanira vanhu vose kuti vanzwe vari panyika ino saka muchiona kuti isusu as adventist zvatakangoita toda kubatsirawo vamwe hama dzedu dzichateerera semoni vasiri masavata vanogona kufungidzira kuti ano imunobhosta muchizviti ndimi munengirozi nhatu shoko rengirozi nhatu uyezve ndii munoziva zvokwadi hapana chakaitwa namasavadha kuti vagadzire meseji iyi masavadha zvavakangoita kana kuti maseventh day zvavakakangoita vakaverenga muna zvakazarwa chapter 14 kubva vhesi ya 6 kusvika 12 vakaona kuti ndo meseji yenguva ino ndo meseji inofanira kuenda kunyika vangoti ndo zvatida kuita saka masavadha akangonozvikwanisa muvhangeri ramwari ranga rakagadzirwa kare saka muchaona kuti rinotibatsira kuti tione kuti saka ipapa pameseji iyi zvakare three angels messages yandaita breakdown into 11 aspects kana kuti masub headings atichazotaura nezvavo imwe nguva muchaona kuti unogona kutotanga kutotika uchibvisa dzimwe meseji kuti ah meseji iyi haitaure nyaya yefear god iye haitaure nezva nezvokuchengeta murayiro wamwari yaitaure nokutenda muna jesu saka kutora kuti wangolista these aspects the three angels message unogona kutodismisa vanhu vese venhema vanogona kuuya vachiti tatumwa namwari because mwari panguva ino tiri kunyatsozviona kuti mwari ane message god is a specific message to be preached to the world mwari haasi mwari weconfusion wekuti mumwe nemumwe anenge achiparidza zvake This message iri kutonzi inofanira kuenda kuZimbabwe, yoenda kuSouth, yoenda kuAmerica, yoenda kuUK, yoenda kuAsian countries. Yosvika ikoko inofanira kucreata a uniform faith. Kwete kuti vamwe vanenge vachitenda zvavo, ava vachitenda zvavo. Imessage yekuti inofanira kuenda kumarudzi ose, vanhu vose vagoterera kutenda, vave nekutenda kumwe chete. Saka imessage iri kufanira kuenda pasi rose. And inoenda sei message yacho pasi rose? It means God is supposed also to have a global church. inopreacher these uh, aspects dzandataura idzi a global church inofanira kunge ichitaura izvi nokuti zvikangoitwa nevanhu vari kuzimbabwe chete vekubahamas kana vasina kutenda uku zvoreva izvo kuti haisiriyo meseji yacho nekuti meseji iyi tainzwa kuti iri kuparidzwa kumarudzi ose kuvanhu vose nendimi dzose inofanira kunge iri uniform zvokuti iwe ukabva kuzimbabwe kunoku ukaenda kuuk haufaniri kuzoshamiswa kuti ah ko vanhu vavanotendei kana kuti munhu abva kuuk akauya muno afanire kunge achishamisika kuti ko vanhu ava chavanotenda chii message yacho inofanira kunge iri uniform saka to be possible god is also supposed to have a world or a global church inopreacha these aspects to the whole world kuti vanhu vaponeswe saka mwari kudenga eh, ngaatibatsire even eh, pamakuchuza pakunamata chaipo chaipo kuda kunamata mwari wazvokwadi iyi meseji inogona kutibatsira kutesta kuti shoko razvokwadi nderipi kana pasingaparidzwe nyaya idzi zivai kuti pane question mark nanganidzai kuchechi ikoko nanganidzai vaparidzi ivavo kana vasingataure nyaya nekuti this is the message iri kufanira kuparidzwa kuti jesu agosvika orit saka three angels message taiona and uh, ta break down zvakazadzwa kana kuti zvakanyorwa pamusoro pe three angels message but e, message iyi pairi kuuya iri kuuya muchapter 14 yarevelation muchaona kuti pane counterfeit three angels message yagarawo iripo zvakare counterfeit three angels messages tinoiona kuna chapter 16 yarevelation kana kuti shoko rengirozi nhatu renhema riri kuparidzwawo zvakare munyika tichaona kuti ngatiiverengei chapter 16 from verse ya 13 inoti izvo and i saw coming out of the mouth of the dragon and out of the mouth of the beast and out of the mouth of the false prophet three unclean spirits like frogs saka from the mouth of the dragon the mouth of the beast and the mouth of the false prophet 3 zvikanzi ndakaona mweya mikani mitatu yakaita sematafu ichibuda e, mumuromo meshato muromo mechikara uyezve mumuromo womuprofita wenhema saka mweya iyi vhesi ya14 inonzi for they are demonic spirits hanzi imweya yamadhimoni performing signs who go abroad to the kings of the world to assemble them for battle on the great day of God the Almighty. Saka hanzi mweya iyi mitatu iyi zvikanzi imweya yemadhimoni. Madhimoni chii zviya? Madhimoni ingirozi, ndiSatani nengirozi dzake vakadonha kudenga. Saka ndokumwe kutaura togona kutaura kuti instead of kuti the, for there are demonic spirits techiti they are angelic spirits but these spirits now they are fallen angels saka this one is a counterfeit three angels message sezvataona kuti three angels message imessage yamwari yaari kudanira vanhu kuti vamunamati but these three unclean spirits kana kuti three angels false angels they are spirits of demons kana kuti fallen angels zvakachena kuti iri kudanira vanhu kuti vanamate mwari vamurumbidzei nekuti nguva yake kutonga yasvika uyezve vamutye ava kuchapter 16 uku madhimoni awa kana kuti satani nechikara nemuprofita wenhema vari kukokera futi vanhu vakawanda pasi rose kugreat day of the lord almighty zuva guru rani ramwari which means vari kuenda vachiconvinsa futi zvakare nyika mwari vachiparidza three angels message there's also a three angel, a false three angels message going into the world but this one difference yacho pairi ndeyekuti this one it's a miracle best yamwari yeah, It's commandment keeping based. This one is miracle based. Saka two messages going at the same time to the world. Imwe ichiti vanhu ngavachengete murayiro waMwari, vatende muna Jesu. Imwe iri based on miracles and signs. Saka the counterfeit three news messages iri empowered by the signs but imweya yemadhimoni iri kuenda pasi rose kunonyengera vanhu. Samuchaona kuti tikazvisa pachikero kudaiwo muchaona kuti message yamwari iri kuita kunge iri kuramba ichireruka ichireruka then iyi yemamiracles ndiyo yakurumbira stere kumazuva ekupedzisira yet muchaona patichadzika apa kuti iyi yemamiracles iyi chairi kuita iri kugadzira vanhu kuti vanamate chikara kuti vagashire futi zvakare munembo wechikara kuti the mark of the beast yet message yamwari chairi kuita iri kudana vanhu vanogara panyika kuti vave futi nemark of god on their foreheads and vanamate mwari wekumusoro kudenga sa verse 15 ya chapter 16 inotiratidza kuti madhimoni aya paari kuenda kunoopareta inguva ipi these three false angels dziri kuenda panguva ipi zvakare verse 15 inoti behold im coming like a thief blessed is the one who stays awake keeping his garments clean that he may not go about naked and be seen exposed saka jesu anototaura kuti ndikuti wainokukasika ndichava sembavha which means imessage futi yemashura yema, yema nemamiracles imessage futi ichaparidzwa zvisingaite pamazuva ekupedzisera then christ owe that's why ari kutoti akachenjera manje ngaaramba akamuka pamazuva ekupedzisera apa nemhaka yekuti three unclean spirits dziri kuendawo pasi rose dzichinyengera vanhu dzichishandisa mamiracles zvikanzi but akachinjira manje ngaaramba akaita senhai akamuka inguva yekumuka zvakare nguva yatakurarama nguva yemazuva ekupedzisira zvikanzi tochengeta nguvo dzedu kuti dzisasvibiswa nekuti vazhinji vachasvibiswa nemadoctrines of devils achange achiparidzwa kumazuva ekupedzisira but jesu ari kuti am coming as a thief uyo akangwara ngaramba akamuka saka meseji tiri kuzviona zvakare kuti iri kuti yatipa kuti kune three false angels message then there's the second coming of christ then we've got the three angels messages then the second coming of christ saka zviri kumhanyidzana two mamessages then angel versus, angel, three angels versus three angels then message versus message message yeku three angels messages dziri correct haina kana shura hwani rataurwa there's nothing vanhu vari kudana onzi namatai mwari chengetai murayiro wake motenda muna jesu uku hakuna nyaya yemacommandments hakuna nyaya yekutenda muna jesu kungori nenyaya yekuti kunenge uchingoitwa mashura chete then vanhu votozara pachechi there is no message for christ being preached there saka dai mwari atibatsira tose taonesesa kuti meseji yamwari kumazuva ekupedzisira ndeipi imeseji yemamirakozi kana kuti imeseji yekuti vanhu vadzokere pamurayiro wamwari vatende muna jesu vaponeswe eh, saka the results of these uh, two messages the false three angels messages versus the correct three angels messages vakuona kuti maresults yacho anotisvitsa kupi the counterfeit message lead people to worshiping the beast and his image and receive the mark of the beast saka ino batsira vanhu vari panyika panapa nemhaka yekuti vari kuda mashura vari kuda mamiracles zvikanzi vachaya bhaibheri kutobuditsa pachena kuti vachaenda mukunamata chikara uyezve ndokugashira munembo wechikara wati mark of the beast sekuzivikanwa kwainonyanyoitwa mukati mevanhu sa revelation chapter 13 uh, ah, vhesi ya4 inototaura ichiti izvo and they worshipped the dragon kuti vanhu vari panyika because of this message vakanamata shato for he had given his authority to the beast and they worshipped the beast pape chitu zvikanzi vakabva vanamata chikara pekutanga vakanamata shato anova satani vakazonamata chikara vhesi ya 4 vhesi ya 8 inobva yati and all who dwell on earth will worship it vachanamata chikara vasina kunyorwa mumazita avo mubhuku yechi yokupona yekwayana zvikanzi vachanamata kake chitatu apa vhesi ya 12 ichitaura pamusoro pechimwe chikara chiri kubuda panyika kubva muvhesi ya 11 vhesi 12 inoti it exercises, it exercises all the authority of the first beast in its presence and makes the earth and its inhabitants worship the first beast four times because of the dragon the beast and the false prophets zvikanzi vanhu vari kubva vanzi vanamate chikara

yechikara nefalse prophet ichimanikidza vanhu kana kuti kuunza vanhu vose vanogara panyika kuti vanamate chikara kana kuti vanamate shato saka ishu iri pachapter 13 iishu kana kuti nyaya iri pachapter 13 inyaya yekunamatwa eh, kwechikara kana kuti kunamatwa kwasatani kunamatwa eh, kweshato saka the counterfeit three angels messages iri kudanira vanhu kuti vanamate shato kana kuti vanamate chikara And zvakare, verse 16 inobva ati, And it also causes all, both small and great, both rich and poor, both free and slave, to be marked on the right hand or on their forehead. Saka vanoreceiva futi zvakare a mark of the beast on their foreheads or on their right hand. Saka iri kumanikidza vanhu kuti vanamate chikara uyezve kuti vareceive the mark of the beast. But chiri kukonzeresa kuti vanhu vazosvika pastage iyi is the message which is being preached by the counterfeit trinity the counterfeit three angels messages iri kudarira vanhu kuti vakokerwe namamiracles namashura vasingadi kuchengeta murayiro wamwari saka muchiona kuti mazuva ekupedzisira vhangeri repopular stereki evhangeri remamiracles but rekuti chengetai murayiro wamwari vanobva kuti haa ah, no makuda kuita maextremist murayiro wakaroverwa pamuchinjiko e, saka muchaona kuti vazhinji vachagashira munembo wechikara kana kuti mark of the beast because vakaramba kuterera shoko kana kuti vhangeri rengirozi nhatu saka rimwe result ratowana nderekuti kwekutanga tazviona kuti the counterfeit three angels messages iri kupa vanhu kuti vanamate chikara uyezve kuti vawane munembo wechikara asi kurutivi rwe correct three angels message the three angels messages yatoziva tose iri pana chapter 14 verse 6 to 12 eh, the three angels messages will produce people who worship god and have a mark of god a mark of god's name on their forehead saka vhangeri razvokwadi rinofanira kugadzira vanhu vanonamata mwari wazvokwadi uyezve kuti vave nemaki yamwari pahuma dzaani dzavo saka its maki versus maki message versus message mazuva ekupedzisira people are supposed to choose then verse 1 yachapter 14 inoti izvo then i looked and behold on mount zion stood the lamb and with him 144000 who had his name and his father's name written on their foreheads saka ava 144000 ndo vanhu vari kukunda muchapter 13 pese pari kunzi vanhu vakanamata chikara muchapter 13 pataona 5 times paye paye kune vanhu vakasara vakati isu hatisi kuzonamata chikara vakagashira vhangeri razvokwadi vakati isu tichanamata mwari akasika denga nenyika negungwa namatsime emvura saka ndo vanhu vari kubuda ava zvikandavaona najohn vakamira pagomo reziyoni zvikanzi vakamira ipapo zvikanzi vaive 144000 zvikanzi vakava nezita rani regwayana kana kuti rajesu nezita rababa vake rakanyorwa pahuma dzavo satoona kuti is a forehead versus forehead kune mark of the beast on the forehead then there's the mark of god on the forehead of the saints but yese imessage iri kugadzira vanhu vakasiyana iri kugadzira vanhu vano vasingatyi mwari vanowana mark of the beast vanotya mwari vari kuwana mark of god so 144000 to vanhu vakakunda panyaya iyi panguva yemark of the beast because just imagine kuti five times vanhu vose vanogara panyika vari kunzi vakanamata shato vakanamata chikara hapana pari kumbotaurwa muchapter 13 about the saints kana kuti vanhu vamwari hapana which means zvotoita kunge nyika yose yanga yauniform pakunamata chikara nokunamata shato asi tikuzoona muchapter 14 yobva yatipa hope kuti aiwa imomo mukati menyika ine vanhu vose vari kunamata shato kunamata chikara vakagashira false doctrines zvikanzi kune vamwe the 144000 zvikanzi ivavo havanga vasina maki yakagashirwa navazhinji but vanga ne maki yamwari pahuma dzavo e, bhaibheri rotoendera mberi chiti vhesi ya 2 chapter 14 yarevelation ichitaura pamusoro pe144000 and i heard a voice from heaven like the roar of many waters and like the sound of loud thunder the voice i heard was like the sound of harpist playing on their harps uh, and they were singing a new song before the throne and before the four living creatures and before the elders

no lie was found for they are blameless saka three angels messages chinondifadza ndechekuti vhesi ya5 iri kubuditsa pachena kuti ichagadzira vanhu vanenge vari blameless before the throne of god kwete zvekutanza hano tichapinda denga nenyasha nemhaka yekuti ukukoniwa kukunda zviri kukunetsa no ava vari kugadzirwa nethre angels message vanhu vekuti they are without fault before god vanhu vekuti mwari ka argument yake kuti vanhu vanogona kuchengeta murayiro wamwari ava vanhu ndo vachapedzisa argument yasatani yekuti vanhu havachengeti murayiro wamwari havagoni kuchengeta murayiro wamwari ava vanhu vachaprovira satani and his fallen angels and the whole universe the unfallen worlds kuti no mwari god is right munhu anogona kurarama achiteerera mwari achichengeta murayiro wamwari wova blameless before god Saka the three angels message is a message which is going to the world telling the people that they should keep the commandments of God and have the faith. Saka by keeping the commandments of God it's not because vari kupiwa simba nokuchengeta murayiro waMwari. No, vari kupiwa nokutenda muna Jesu simba rokuchengeta murayiro waMwari zvekuti kwokupedzesera vanomira mukati menyika ino vasingamuvwe kunyange chitema chikauya zvekuti satani iye achabvuma pachena kuti no mwari god has produced a people who can obey his commandments saka this last generation people vari kuparidzirwa vhangeri rengirozi nato vanhu vari kushandiswa namwari to vindicate the character of god character yamwari yanga yakanganiswa nasatani kwenguva refu satani achiti hakuna munhu anochengeta murayiro wamwari these ones they are going to prove to the whole universe that man can live by keeping the commandments of God and be blameless before uh, the most fearful God. Saka Mwari kudenga dai atibatsira kuti tizive kuti message iyi yatoti three angels messages haisi message nje imessage yerufu kana ruponeso nemhaka yekuti Mwari ari kutotemba vanhu vari kurarama kumazuva ekupedzisira kuti ava ndo vachapedzesa basa rwadziwa nevazhinji vanenge vaita ano muri kunyanya kuda kuita maextremist tichangozopinda mudenga unoziva kuti mwari ka akapinza vanhu denga vanhu vachiri kuita upombwe vanhu vachiri kunyeya vanhu vanoita zvose zvisakarurama satani argument yake kuti vanhu havachenge havagoni kuchengeta murayiro wamwari will be valid saka every time vanhu pavanenge vachiita chitema ivo vachiti vanopinda chechi we are validating the argument of satan kuti mwari ka ndakakuudzai kuti imi murayiro wenyu une fault vanhu havagoni kuchengeta murayiro wamwari saka muchaona kuti if there is a fault with the law then there is also a fault with the law giver kuti mwari wacho akapa murayiro futi ane dambudziko because anopa sei murayiro vanhu murayiro usingagoni kuchengeteka saka muchaona kuti mwari argument yake nasatani ndeyekuti vanhu vanogona kuchengeta murayiro wangu vachinditeerera satani achiti hazviiti saka mwari akaendesa vanhu vaiva vanoti tichapinda denga nenyasha vanenge ti hano mwari achatiregerera if god can only produce forgiving uh, or grant forgiving grace and does not give us enabling grace then satan will say i told you kuti vanhu havagone kuita senai kuchengeta murayiro vese vakupinda vamatovaregerera nemhaka yekuti vakakoniwa saka 144000 manje ndoiri kuuya kuzopuruvhira satani kuti aiwa mwari anogona kutererwa vanhu vakaregedza kutadza saka this is the message which is supposed to go to the world that vanhu vari panyika vanogona kuterera mwari to the letter kuterera zvekusvika pastage yekuti they will become pure and become without fault before god zvokuti mwari akatarira so anoti yes ava ndo vanhu vandakasika ndo vanhu vandaida panyika ino saka zvichana kuti every time we sin Every time we sin, we'll be throwing that to the face of Jesus Christ kuburikidza nasatani because satani pese pandotadza inini chizvi ndotenda muvhangeri satani zvaanoita anobva atora chitema changu chikanda kumberi kwajesu woti hona hona vanhu vako ndiwakati vanochengeta murayiro zvino mungagara nevanhu vakadai here satani anobva atoti ah kana ava vakapinda mudenga saka inini munofanira kundiregerera nekuti zvavari kuita ndo zvandakangoitawo saka this message three angels message imeseji iri kupiwa kunyika kuti vanhu vanogara panyika vaterere mwari vanzwe kutaura kwamwari vatye mwari vamurumbidze nokuti nguva yake kutonga yasvika time is not on our side nguva yapera vana vamwari nguva yapera nyaya dzekuti haano tiri vanhu venyama hee tozvigona seiko zvechikristu zvacho hee kristu woga ndiye akakari munhu akarurama aa mwari ari kutarisira iwe neni kuti tikunde chitema pawa racho rokukunda chitema jesu wakatipa muna kristu jesu kuti tiite tap into that power then we can overcome sin saka muchaona kuti message iyi yethrangels message iri kugadzira vanhu vanhu vasina kana blame before god bhaibheri kutotaura muvhesi ya4 zvikanzi their first fruits mafirst fruits hazvireva izvo kuti ndovakatanga kuponeswa no because ava vari kurarama before jesus comes immediately before jesus comes kune vanhu vakawanda vakaponeswa kumashure uku vana inoki totovaziva kuti vakaenda asi ava vari kunzi mafirst fruits not because they are first but because of the quality yavanayo quality yavo you know ma first fruits hautore zvinhu zvakawonda wonda uchienda nazvo kana even macompanies akakuti eh, chimbotiratidza zvinhu zvauri kutengesa unosarudza the best saka so these are the best out of the earth they were redeemed from the earth munyika yainzi no nyika yose yakuita chitema nyika yose vanhu vakutoti no sin is normal way of life these ones they rejected it vakati no is torarama sekuda kwajesu saka their first fruits in terms of the quality pamberi pamwari kuti quality yawo is the best out of the earth vanhu vari kuridhimwa from the earth chondinakidza ndechekuti iwewe neni tisi tikurarama kumazuva ekupedzisira and you can see the quality that god requires asi totamba nechechi chiti haano musaparidza zvakadai munodzinga vanhu vanhu vanoda kudiwa preach the gospel in love ndozvezvichaurwa nevaparidzi vokwenu Love? What kind of love? Love inosiya vanhu vachiparara muchitema vasingaudzwe message yanhasi. So many social media platforms are there. Even from our brethren, vari kuparidza zvisingaiti. Yet vari kurova bhora musango. Vasingaudze vanhu pamusoro penyaya yengirosi nhatu. Message inofanira kuzivisa nyika yose. kuti vanhu vapone kuti vanhu mwari chaari kutarisira panyika ino arikuda kuti karekta yake ibuditswe muvanhu ndo meseji kufanira kuenda kunyika ino pasi rose saka eh, this message its a message of hope to a perishing world ndiyo meseji yasara kuti iparidzwe vanhu vose vauye saka muchiona kuti chapter 14 vhesi ya 6 to 7 inotaura first angels then vhesi ya 8 inotaura kuti inotaura the second angel painozoti fallen Fallen is Babylon. Saka Babylon which is the counterfeit three angels message inogona kungodonha chete kana vanhu varegedza kugashira vhangeri razvokwadi kutaurwa nefirst angels message saka first angels message saka itsi these angels vhangeri rati kuparidzwa in sequence kuti iri kutanga ifirst angels message then the second angels iri kuti no kana vanhu vanzwa vhangeri razvokwadi iri ratataura ralista 11 things ndo meseji yacho zvikanzi iroro vhangeri ranzwika iroro vanhu vakaramba vhangeri iroro then babylon is fallen ndokudona kunoita babylon nemhaka yekuti yarejecta the correct message the message that saves humanity from sin then verse, verse 9 chapter 14 third angels message yobva yataura chiti hakana munhu akanamata chikara nemufananidzo wake naye achano waini yekutsama kwamwari saka zviripo ndezvekuti kana vanhu varegedza avo varamba vhangeri razvokwadi hasha dzamwari dzichadurura pamberi pavo but mwari ari kupa munhu wese mukana before god can judge this world

uone kuti message yako iri kunyatsopinda here mu three angels message dzatataura dzine 11 components dziri kufanira kuziviswa nyika if anything is outside that then you need to sit down wonyatsonzvera kuti mwari muda kuti ndinoparidza kuti kudii haisi nyaya yongosumuka kunoparidza inyaya yekunopreacha the relevant information to a perishing world because this message like i said pandatanga this is the last message of hope to a world that is dying